Shwmae, Llion ydw i a dwi'n gweithio yng Nghanolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. Dydy hi ddim yn hawdd iawn i mi sôn am un arwr, achos mae gen i lawer iawn o arwyr. Mae gen i arwyr ym myd cerddoriaeth, ym myd llenyddiaeth, ym myd gwleidyddiaeth, a mae gen i arwyr yn yn nheulu hefyd. Ond dwi am sôn heddiw am arwr o fyd chwaraeon, a dwi wedi gwisgo'r crys yma er mwyn eich helpu chi i ddyfalu pwy. Mae o'n chwarae pel droed dros Gymru. Mae o'n hoff iawn o chwarae golf hefyd. Ac ar hyn o bryd mae o'n byw ym Madrid ac yn chwarae pel droed dros Real Madrid. Ie, Gareth Bale. Ond fel y gwelwch chi, Cymru sy'n dod gyntaf i Gareth bob amser. Mi gafodd o i eni yng Nghaerdydd ac mi ath o i'r ysgol uwchradd yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd, i'r un ysgol ar yr un cyfnod a y chwaraewr rygbi Sam Warburton a hefyd y seiclwr enwog Geraint Thomas. Mae Gareth wedi chwarae dros Southampton, Tottenham a Real Madrid ac wedi chwarae 83 o weithiau dros Gymru a sgorio 33 o goliau dros ei wlad, sef y nifer ucha o goliau gan unrhyw chwaraewr. Ac wrth gwrs, mi nath Gareth Bale serennu yn ystod Pencampwriaeth Ewro 2016 pan aeth Cymru yr holl ffordd i'r rownd gyn-derfynol. Ydy, mae Gareth yn arwr mawr i mi.
Helo, Lowri ydw i, a dwi'n gweithio ym maes polisi iaith y Canolfan Bedwyr. Fy arwr i ar hyn o bryd ydy Jacinda Ardern, sef Prif Weinidog Seland Newydd. Mae hi wedi bod yn Brif Weinidog ar y wlad ers 2017, a pan ddaeth hi'r swydd am y tro cyntaf, hi oedd yr arweinydd benywaidd iengaf yn y byd. Rwan mae hi'n arwr am ei bod hi'n arweinydd llwyddiannus. Da ni wedi clywed yn do nad oes na achosion o Covid-19 yn Zeland Newydd erbyn hyn. Ond mae hefyd yn arwr oherwydd y ffordd mae hi wedi bod yn arwain um, i gwlad yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae hi'n sicr yn gallu cyfathrebu yn effeithiol. Mae ei negeseuon hi yn glir ac yn gyson. Mae hi yn ddifrifol, ond mae hefyd yn gallu tawelu pryderon. Ac yn bwysicach na dim, efallai, mae hi wedi dangos llawer iawn o gydymdeimlad efo pobl Seland Newydd. Mae hi'n braf iawn gweld arweinydd benywaidd yn llwyddiannus a hefyd yn arwain yn ei ffordd ei hun, a dwi'n gobeithio'n fawr ei bod hi'n ysbrydoliaeth i nifer o ferched ifanc sydd yn meddwl mynd i mewn i wleidyddiaeth maes o law. Felly, dyna pam mae Jacinda Ardern yn arwr i mi ar hyn o bryd.
Pnawn dda. Stefano Ghizzali ydw i a dwi'n gweithio fel Chadmerydd Technolegau a Systemau yn yr Uned Technolegau Iaith yng Nghanolfan Bedwyr. Fy awyr i ydy Syr Tim Berners-Lee, sydd yn gwyddonol, gwyddonwr cyfrifiadurol, yym, a mae o'n awyr i fi achos fo oedd y person oedd wedi creu y wefan gyntaf yn 1989 pan oedd o'n gweithio yn Cern. Hefyd, mae o wedi arloesi yn y maes y technoleg a mae o'n meddwl bod y we y yn pwysig i pawb a bod pawb gan hawl i defnyddio y we, mae o ddim yn hoffi pethau fel digital exclusion a mae o'n pennaeth o'r World Wide Web Foundation a mae o'n cyfarwyddwr o the W3C, sydd ydy y World Wide Web Consortium. Mae o wedi graddio o Prifysgol Caeredin uh, a roedd o wedi ysgrifennu uh, web clients gyntaf fo yn 1990. Um, dim byd arall rili really i dweud, ond mae o'n hoffi rhoi pethau allan a cod a gored, a hebddo fo, Byddwn ni ddim yn medru neud pethe fel hyn. Mae o wedi arloesi yn y maes cyfrifiadurol am blynyddoedd a heb gwaith Sir Tim Berners-Lee, bydd pobl ddim yn defnyddio we fel maen nhw'n defnyddio fo heddiw. Diolch am gwrando i fi. Helo, Siân Esmor dyn enw i a dw i'n gweithio fel tiwtor iaith yng Nghanolfan Bedwyr. Fy arwr i ydy Manon Steffan Ross. Rwan mae Manon yn berson creadigol iawn. Mae hi yn ysgrifennu llyfrau, mae hi yn ysgrifennu dramâu a hefyd mae hi'n gerddor proffesiynol yn ysgrifennu ac yn canu caneuon. Mae hi'n byw yn Nhywyn yn yr hen Sir Feirionnydd efo'i dau fab a'u cath fach newydd nhw. Mae Manon wedi ysgrifennu dros 30 o lyfrau i gyd, rhai i blant, i bobl ifanc ac i oedolion hefyd. Yym ac mae wedi ennill nifer o wobrau dros y blynyddoedd, yy gan gynnwys Llyfr y Flwyddyn Gwobr Tir na n-Og, bedair gwaith, a hefyd dwy o brif wobrau yr Eisteddfod Genedlaethol, sef y Fedal Ddrama a a'r Fedal Ryddiaith. Mae Manon hefyd yn ysgrifennu colofn arbennig iawn bob wythnos yn y cylchgrawn Golwg, dwi wrth fy modd yn darllen ei gwaith hi. Mae hi'n aelod o'r grwpiau Blodau Gwylltion a Steve Eaves a Rhai Pobl. Mae Manon yn arwr i mi achos mae hi wedi llwyddo i fod yn awdur proffesiynol drwy gyfrwng y Gymraeg a gwneud hynny yr un pryd ac mae hi yn magu dau o fechgyn. Ar ben hynny mae hi hefyd yn berson annwyl a charedig iawn.
Helo! Elen Davies dwi, a dwi'n diwtor iaith yng Nghanolfan Bedwyr ym Mangor. Fy arwr i ydy Malala. Mae hi'n dŵad o Bacistan yn wreiddiol. A pan oedd hi yn yr ysgol ym Mhacistan, daeth y Taliban a deud mai dim ond bechgyn hogia sy'n cael addysg yn yr ysgol a dim merched o gwbl. Yr oedd Malala yn drist ac yn flin iawn am hyn, ac mi nath hi siarad efo pawb am y peth a dweud, Dydy hyn ddim yn deg. Mi gafodd Malala ei saethu yn ei hwyneb am siarad. Roedd hi yn yr ysbyty am amser hir iawn, roedd hi yn sâl yn wael iawn yn yr ysbyty. Ond, daeth hi allan, a mae hi heddiw yn siarad am ferched sydd ddim yn derbyn addysg. Mae Malala wedi ennill gwobr Heddwch Nobel hefyd, sydd yn anhygoel, achos mae Malala yn ferch ifanc iawn. Mae Malala yn arwr yn fy marn i, oherwydd ei bod hi yn ferch anhygoel o ddewr, yn gallu siarad yn ardderchog, ac yn barod i siarad dros ferched bach sy ddim yn cael addysg mewn gwledydd fel Pacistan.
Helo, Catrin dwi. Dwi'n uh, gyfieithydd yn yr uned gyfieithu yng Nghanolfan Bedwyr. Um, heddi yma dwi'n mynd i siarad am fy arwres, Catrin o Ferain. Um, gafodd Catrin i geni yn yr unfed ganrif ar bymthag, yn Sir Ddinbach dwi'n meddwl. Um, Ac mi gafodd hi chwech o blant, nath hi brodi bedair gwaith, a mae yna sôn yn dweud bod hi wedi, um, wedi cytuno i brodi un o'i gwir ar y ffordd i gneprwn y gŵr diweddara. Um, roedd hi yn noddwr y beirdd, sy'n golygu bod hi yn ddynas ddylanwadol iawn, wel i'n ddynas gefnog, um, ond um, y rheswm mae hi yn arwres ydy dwi'n meddwl bod o ddim poeni rhyw lawer be oedd bobl yn feddwl ohoni hi. Um, ac hefyd mae'n anghyffredin iawn i eblaw am uh, Frynius Elizabeth gyntaf, wrth gwrs, ond mae'n anghyffredin iawn i, i ddynas fod yn fwy um, adnabyddus na'i gŵr neu gwir yn uh, y cyfnod hwnnw um, yng Nghymru. Beth bynnag, dwi'n meddwl bod mwy o bobl yn, yn bod yn gyfarwydd efo'i henw hi nag ydy, uh, ydyn nhw efo enwa i gwir hi. Um, Ac um, a hefyd wrth gwrs dwi'n dwi, rhyw ama ella mod i wedi cael yn enwi ar ei hôl i. Um, does gen i ddim wedi bod pedwar o wir, diolch byth. Um, na, chwech o lawns, diolch byth. Um, ond um, ia, dyna pam dwi'n... Ond dwi'n siŵr o'na fatha rhyw lyfr amdani i ddod allan. Um,

Ers talwm, mae yna grŵp o'r enw The Stranglers yn canu cân No More Heroes Anymore, No More Heroes, No More Shakespeareos. Ond dwi wedi dewis arwr heddiw, a hwnnw ydy Marcus Rashford, peldroediwr ifanc croenddu sy'n gwisgo crys rhif deg Manchester United. Dwi'n dilyn y tîm ers o'n i'n hogyn bach, A welis i 'rioed bêl-droediwr yn sefyll dros i gymuned ym Manceinion dros bobl llai ffodus a thlawd, fel ddaru Marcus yn ddiweddar. Mi wnaeth Marcus, y fynta'n gwisgo crys rhif deg i United, orfodi Boris Johnson, sy'n trigo yn neg stryd Downing i newid polisi cymdeithasol Lloegr a rhoi prydau ysgol am ddim i blant tlawd dros wyliau'r haf, fel mae Llywodraeth Cymru'n wneud, beth bynnag, a'r Alban o ran hynny. Mae'n wych o beth. Mae'n dangos bod 'na fwy i chwaraeon na bling ac arian mawr ac mae'n dangos beth sy'n bosib. Felly, er nad ydw i'n credu mewn arwyr, Marcus Rashford ydy fy arwyr i heddiw. Diolch am y cyfle.